Makadii makadii mhuri yeZimbabwe, kusangana zvekare kwatiri kuita pano paThe Spanner Podcast Show apo pandinokupai nyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Kuenderera mberi kwatiri kuita nenyaya yanaChidhumo naMasendeke, kupwanya kwavakaita jeri vachibuda, vachizobatwa, vachidzoka mujeri, vachizourayiwa muna 2002 Ndiyo nyaya yatiinayo nhasi saka tiri kuenderera mberi tichiterera patakasiira tichinzwa kuti zvakazofamba sei. Handidi kukupedzerai nguva ngatipindei muvhidhiyo. Yes, vachipinda mukatoko vachinotora pfuti chete hapana bha rakachekwa asi pakatanga kutiza pakatanga kutiza vana vana musariri pavakada kutanga kutiza first attempt yana musariri ndopavakacheka mabhazi ndopa vakacheka mabhazi not escape yachidumo no it's a different escape it's a different escape zvakatosiyana did they know the day they were going to be hanged no hauudzwe day rekufa munozovanozoyava songokuudza musi wacho iwoyo newarendi rako nezvinenge zvakanyorwa ipapo please talk to the guy wekutaura zvemahexo maybe he is right but you didn't know he had a hand ndoyandikutaura robert kuti pakati zaana chidhumo hapana pakachekwa hapana pakachekwa jeri pakati zaana chidhumo vakangokwidzana vari muyadhi vachingopinda pahwindo rakanga rakapwanywa napesi chete hapana pakachekwa nahakisoro anything how can you cut a window nothing like that hamunawo kushanda nabamukuru rekiyata varwisa mbwende ah, don't remind me that person amai musayeza don't remind me that person never remind me never remind me that person ndakashanda naye ari kuki ndiye ane kutambura kwese kwandakazoita muprison service eh, saka i don't want to hear about that man eh, kwandiri ndikatomuona ndototi muroi ndiye munhu akaurayisa vambwanda

I'm not, I'm not sure whether it's still applicable but paanobuda wese mubhanditi anofanira kupuwa something mari yetransport mari yekutenga fodya kana mari yekutenga chikafu achibuda so what new measures do they put so that hapana vamwe vanozodawo eh, kutiza um, musungwa hapana musungwa anonzi anoramba kutiza bcause hapana musungwa anoda kugara mujeri munhu wese ari mujeri anoda kutiza macctv even pakatiza vana chidhumo they were there andimaona saka hapana musungwa anoda kugara mujeri musungwa wese anoda kutiza ndosaka pachizonzi magajeri uyai tikutrainei kuti munhu asatize munoita sei kana atiza munoita sei unotodzidziswa how many times have prisoners tried to escape chikuru maximum yana chidhumo i think it was second attempt eh, pane yekutanga yana musariri hanzi shepadhuda wakatozotiza sei kuzimbabwe haa ah, it's, it's, it's another day who is this pesi pesi ndlove aive mubhanditi aive musungwa pesi akanga auraya rix driver muharare muyamwe saka aitonge ariwo musungwa mudclass wo ipapo how bad is food mujeri very bad ah, food kujeri hakuna chikafu hakuna chikafu hakuna chikafu kujeri is it true chidhumo akabatiswa nemukadzi waakanga akugara naye kumosque no chidhumo akatengeswa namasendeka have said it chidhumo achiiskepa masendeka achiuya masendeke ndiye akazopa information kumadhikazi kuti mukaita pakati pakati pakati bcoz mukadzi waaigara naye aimuda aiuya everyday achichema mukadzi pachikuru baibai aitora time agara achichema ndipei chidhumo ndiende naye eh, saka macctv isina eh, kuona yakaona cctv because vakomana vakaivhara and cctv vakaivhara its black and white vakaivhara zvokuti munhu anga ari kucontrol room anga ungoona eh, zvichingoita dizi dizi dizi asingachanyatsoona zvakanaka cctv vakaivhara zimbabwe cctv aumeni how come they did not ndozvandiri kutaura vakaivhara cctv prisoners in south africa uh, bo food and good life not kuzimbabwe kuzimbabwe hakuna chikafu vanotofa neinonzi pelagria chimwe chirwere chiri kukwatuka kwatuka so they, you, they are dying maprisoners tell us about the guy aifanira kuzova takura negetaway car the one eh, ainzi musariri ainzi ainzi angari officer commanding like pa support unit ndiye akatakura chidhumo yeye kuenda naye and that guy was so cross kuti anzi ko musariri akazourayirwe chii kudeve uh, eh, just arrested him because mama muona andiona saka paitenge pane nyaya dzekuti why did you shoot him why did you kill him eh, andini maona eh, saka ndoma izvi zvanzi vanga vane vana here im not sure i don't know about that saka pesa iva akatotongerwawo makore pesa anga ane damba refu rake raigara imomo angatori mudclass mm, i think now akabuda i think akabuda manje because pane makore saka vedclass avo how many hours do they spend in cells it all depends kuti dclass racho uri dclass ripi because kana chikuru maximum kwakazara masii nemad saka vanongoitawo pamunovavhurira kuseni kuma 89 kana kuma 8 ve9 movavhurira voenda muyadhi vanogeza vageza vocleana macells avo votsvaira tsvaira mavanogara muyadhi vombonogara uko vodya vodya lunch vodya vanodya breakfast vozodya lunch vozodya sapa kuma 456 manheru kuma 55 45 movavharira saka anospenda the whole day kubva kuseni kusvika kuma 5 vari panze mozovavharira kusvika mangwana kuseni saka it all depends kana ari ma, ari macondemned prisoners uh, avanogara vakavharirwa every time anongobuda achienda kutoilet kunogeza odzoka ovharirwa food yake yoya momubudisa momupa food yake momuvharira saka avo vanogara vakavharirwa but vane time yavanoexercise manje a day probably once a day one hour saka vanombobuda mombomhanya nawo omboenda muyadhi mawo ombomhanya omboita sei omboita sei ombosweta ozoenda kugeza sa they exercise but most of the time dclass uh, eh, condemn section theyare always uh, locked up asi 14 years dzearmed robbery uh, uh, so kuuraya munhu nepfuti hauite ngozi here i don't know uh, i don't know uh, ngozi haitozomboshayiki haishayiki ngozi inotouya chete vaifanirwa kuisa paheroes ega varume ava they were heroes in their own hmm? definition yahero indoiramba ini eh, kuko hanzi ketai akapinda neipi mukoma ketai i think vakarowa mbavha yekafa vanga vakawanda here machinda anobva vabata vaona mbavha kumaraini ndobva varowa mbavha vanenge vaiita zvechi neighborhood watch like i don't know sa vakaona mbavha vakairowa ikafa ndo yakazomuendesa mukoma ketai kujeri e, ko rumors about kuitana vakadzi that is very true that is very true munhu wechirume umwe anotongoa life in prison 20 years in prison e, mukadzi hauchamuonika saka unenge wakuti ukatoona varume vavavo ndo vanenge vana mainini vatorimo vana mainini mujeri varimo ichokwadi vaishandisa vana vanzi vaishandisei vana chidhumo pfuti vaishandisa pfuti ko mukoma yemaprizina anoshandiswa kumafarms emashef is that booking formal yeah, is that one ndaida kuzoitaura eh, fani that is corruption iri kuitwa kuprison yekuti maprisons haacharimi chikafu chevasungwa vasungwa vakuya vachitorwa vachinorima mapurazi emadhara aya and they are not paying anything so at the end vasungwa vacho vanenge vakufa nenzara prison yakuremerwa cannot buy food to, to, to feed all the prisoners it can't chikuru maximum inogona kurova kurenja kuma 3 4000 people andimaona saka zvakawanda zvinhu zvinoitika ipo paya but shapiro don't you think kuti chidhumo namasendeke were hanged because they shamed the prison service no no they killed they killed a prison officer

sure hakuna zvipoko here kunoyuga hakuna ndakambokushanda hakuna sorry mukoma yuda you are on point you know munhu nemunhu zvese i can't add more thank you so much eh, amai amai mhovu eh, because munhu ye handidi kumuona zvachose ndakatoposa ndakatomboposa namupfurawo nepfuti ndikatozonotongerwa nyaya yekunzi wakanongedzera mbwende nepfuti anopesana mudira nyere munhu yeye handiumuona hanzi after these guys were ahanged vanoiswa in separate graves here or e mumwe neumwe ane guva rake vandochererwa pavanenge vachihengawa kumakuva anenge achitocherwa nemabhandito saka munongozouya navo mongokanda mofusira zvatopera mangwana kubasa time time thank you so much ana mainini vemujeri they rabed eh, hanzi uh, comrade munogona basa pamberi nemi tinotenda thank you so much i want to teach you ladies lesson gentlemen so that you really know you understand musanyeperwa nevanhu they should kill anyone pese paive on the run ya yeah, vaiuraya vakomana vaiva ko macondemned anopiwa chikafu sei anobudawo here kuswera muyadhi e eh, vane yadhi yavo havaswere muyadhi but they go and exercise for an hour a day saka vanobuda achinoexercisa odzoka ogeza opiwa chikafu chake odya momuvharira saka makondee ndo zvavanoita ko vadii kupiwa mubayiro wekutiza ah, kutiza vakomana mubayiro wechizvo vakomana vanhu vari panapa vazhinji vacho varodarwa isaid hausati wabirwa kana usati waurairwa hama nembavha idzi musi waunourairwa hama yako chiona yakati tasi aiswa bara mumusoro you appreciate what im saying hanzi vanovigwa nemakofi e eh, makofini aripo makofini awo thank you man when is your next assignment e, uh, probably tomorrow kana ndisina kuenda kuchikoro ko hama dzavo dzakaona vachiurayiwa no they don't you are not allowed vanongourawa vanozongoverengana munewspaper kuti aninguya akazoyemwa apeople vanoita sodom raped or vanenge vabvuma kazhinji kacho eh, vamwe vacho vanorepwa vamwe vacho vanobvumiranawo nazvo because nescasity yefood kujeri um eh, ndogona kuti ndikapuwa chikafu inini ndorega kudya ndodimbura hafu yacho ndopa musikana wangu e, mukomana sikana wangu kana ava manheru e, ouya totamba mutambo saka ndenda kutomuchengeta pachikafu ndozvazvete zvavanonge vachiitirana chingochani mujeri chikafu tell me something because i heard kuti vaive nekutamba twavaishandisa ndataura nyaya yehamba masendeke akandiudza inini ndakagara naye pasi ndichimubvunza saka zvaifamba sei vakomana achindaura kuti a ah, mdara vakaenda kun'anga pavakatiza kumasvingo prison vakaenda kun'anga vaenda kun'anga masendeke akapuwa hamba two kamba saka aiti kana asvika paanenge asvika paarea anda kupara mhosva aisakamba imwe kumabverezwa imwe kumadokero dzikafamba dzichisangana kudai aibva zuva ri panapa ndiri kusungwa obva atotiza ndiri kubatwa haanga asingaoperate area iyoyo but aizonooperator elsewhere hanzi dzikafamba dzisingasangane imwe chienda kumwe chienda anoziva kuti area ino ndoba madiro ndopaaituta kana mashopu kututa achituta hapana imbata hanzi why Ah, mubvunzo yacho as why some of us broadcast or our ignorance iye zvimwe zvacho zvakaoma ko why is it pachishaikwa hangman ameno uh, eh, brian hakuna munhu mutema anofarira unohenga vanhu ameno dindawa do you have any photos muri mese you can't take a photo mjeri uh, eh, anonzani valery hazviite you are not allowed it's, it's an offense ukangoonekwa chete une foni uchitora picture mjeri you jail straight you go to prison prison officer vanochinja uniform paunonzwa kunzi officer vakazochinja uniform hanzi ko vanorwa kujeri vanoitwa sei vakarwa tinongotora tobata tabata toendesa kukoti matodaidza mapurisa mapurisa ovhura doketi voenda kukoti kana vaenda kukoti vanowedzerwa mutongo eh, you lose remission kujeri its good behavior if you misbehave you lose your remission kana watongwa five years wobva wanzi uri kubuda in two and half years takaisa for two and half years parutivi if you engage in violence two and half years tikakuendesa kukoti vanongotora two and half years dzee wodzosera sa wakurowa five years hakuna musungu anoda izvozvo saka they avoid fighting hanzi vamwe vasungwa havasi vanoshandiswa kuuraya vanhu nemapoliticians ah, hakuna zvakadaro ko chidhumo inga haana kuuraya aiuraya chidhumo akauraya vanhu eh, elvis chidhumo akauraya vanhu eh, i will find out kuti akauraya kupi nekupi vakazouraya prison officer andiriona kwamutare kuchidhumu aiuraya vanhu and thank you man edzidziso yakadai yejeri hakuite shuwa totoda more time yejeri yakareba isa hainoda more time kana hatiipedzi taura hako hama yangu zvimwe hazviiti hazviiti ndochokwadi shapiro are you saying hanged prisoners are buried by the state and are not handed yes they are buried they are state property they are not even uh, your, relate, your relatives are not even told vanozongoverengawo kana manewspaper ko banana akapinda muchikurubhi pakapinda banana i think i was an instructor ndandava kutraining depot uh, when banana was in prison kuchikurubhi hanzi kwai chidhumu aiti pasvika aityiwa uye aive nechinonzi garudzo vaive nemushonga kuda mukombenwa uya tinzwe mbomuunza aitizonzwa nyaya dzake and is it true kuti sekuru vake vaimubikira doro kuti mushonga yake i don't know i don't know e, muprisn mune maprisoners ari highly respected nevamwe maprisoners yes e, what we do kana kuri kumaximum e, mad class aya anoclassifywa semastages kunzi stage one stage two kana kuti uyo anonge achinzi kana kuti mastage vanonge vane machevron vari anonzi mastages saka they are highly respected because vanokipa discipline in prison and vane mabenefits netime yavo yekuvharirwawo eh, mazvizwa ah, ndadzidza ndaive ndakarasika thanks blast thank you so much mukoma yuda makarekodha rigging say ah, its for another day guys eh, time ndo yapera Eh, ko gumbu raibhinya here gumbu rayo harisi bhinya here airarani vaida ko banana akapinda eh, eh, why is it vanhu vakaita sana martin gumbura vari ku vip kuprison hakuna vip kuprison hakuna macells akangofanana hakuna prison anonzi ari kuvip isedza kana achienda kunoona hama dzamushanyira anopuwawo hembe dzakanaka dzekupfeka kana anenge ane hembe dzake dzakanakawo dzaanenge achipfeka bcause its your issue ka saka undodziwacha uchiita zvakanaka tumirai hama sipo dziri kunana chikurubu hanzi ko movie yakaitwa naputa mm, muchikurubu is here neumwe musoja i don't know but how often do they fight in jail they can fight every day if they want but vanonge vakutya kuti ndikangotanga musindo panapa remission yaenda comrade ini ndagutsikana good night thank you assembly thanks thanks very much masendeke anga ari homeboy wangu okay that's fine is it true kuti there is an underground cell in chikurubi yekuti musungwa haatomboone zuva no it's not an underground hakuna underground cell kuchikurubi guys but the way the wall is built is too high saka kazhinji kacho kune mamaseo zvekuti hamutopindi zuva kana mashizha mumbandira angu kana life imprison andoshamisika akaona shizha ipo paya andinoona saka zuva harinyanye kupinda kune mamaseos achikatopindi kana zuva chaiyo chaiyo because the war is too high macells ari pasi aya kana zuva charo vanhu havarioni vari mudenga pamwe ndova ndozongoona mbichana saka isinoti kuti pane underground hapana underground south africa june vip what what what hanzi vip they got smart tv what about sodomy its there in prison yakatozara mukoma ko how is gangsterism in prison that's part of prison life vandozivana kuti iri genga rebvakazi ri ifio vandokuvadzana kutorovana kuti ifio bvakazi mfombi mfombi ine boys rodzi yamusoro anova saka but we used to control them basket anounzirwa mukadzi here haa kuna anounzirwa mukadzi kujeri its corruption inenge yatoitwa nanduna kana ini apa taigaisa pashop pavo uh, thats true so this is it young eh, vakomana uh, hanzi ngatidzidze ndikudzidzisa hanzi ngatidzidze kusaba uye kuuraya va ndafara zvangu blaz uh, akutambirwe uh, akutambirwe musauraya vanhu usafa wakauraya munhu shuwa achiri kurangarirwa here uyo was he a hero nguva dzake murume uye aive kwatilda wekugweru ayanzi life in jail makatomuona here vamwe vacho panenge pane about 3000 prisoners so you wont know every prisoner andimona unogona kushanda pachikurubu 10 years with 3000 prisoners you wont know every prisoner kwaye kunzi handimaona hanzi hanzi family yavo was rich chokwadi i have no idea kwaye kunzi munhu apiwa sadza rine cement there is nothing like that sadza rinongobikwa kukitchen kune mushini uriko unongobika rinongoya riri mubhodho one samwene umwe anenge achipuwa sadza rake ipapo hakuna sadza rinonzi ranhingi razobva kwakati raya rine cement nothing like that how did you control sodomy you, you will never control sodomy but anenge abatwa achisodomiza munhu you just call the police hand him over to the police police will charge him and the person will go to prison

saka akazonodrenwa eh, kuchipatara but anga akuvara mupana yeye andiona hanzi magete anonetsa habva ah, akazi yakapenga and thank you for the information valley thank you so much so eh, sodomy happens in prison a lot of things happens in prison so it all this is why ndakakutaurirai pakutanga kuti ko vanhu vari panze vasingazive basa rechigadhi jeri vakatarisa magadhi vanovatarisira pasi

muchita eh, eh, eh, brainstorming muchiuya nemaideas how are you going to deal with that muchizoudzwa maresults imimi munoita zvakati zvakati saka a lot of people vakata samagadhi sa haa mugadhi jero magadhi musawadheerera they even know a lot more than maprison mapolisa eh, or masoja saka you because magadhi eh, they work in an environment that is very different from a normal environment hanzi you can't mix men and female prisoners that will never happen they automatically follow nature obvious hanzi mufombi geto rangu hamufombi ah, yakapenga pane mwe blaz wangu wekumufombi uku mwaita zvairova ndakazomuzitaura mwe musi dzikauya kuinbox kanzi but yuda udaro ukashamwa ndiri bhururu wako kainini ndikati iri bho blaz haiwa handichatauri hanzi what will be next topic mangwana it all depends guys with what you want to uh, want, want to know

saka unoisa head unovasungirira vari two two you don't decide kuti who to put leg ions who not to put leg ions mutemo unoti musungwa kana achienda kukoti achiescotwa anoenda ari maleg ions kana asvika kukoti munomubvisa maleg ions haabvumirwe kupinda mukoti ari maleg ions or mahandcuffs thats what we do we used to do hanzi munozombowirirana here eh, nevanobuda motoita ukama kana kuita mafriends we are not allowed uh, kuita ukama nemusungwa kana abuda but obvious kana wagara nemunhu 10 years mujeri pamwe obuda kana akakuona anenge achikuti mukoma kana munin'ina you understand munowirirana chete ko maministers vaye vanombosungwa are they mixed with the mbombera eh, of course bcause hakuna hakuna jeri vamwe vacho vanozoenda kuopen prison kwakamboenda mudhara banana class one, grade one prison kunmara e, ndokunozomboendeswa vamwe vacho do prisoners have personal relationship with officers obvious because munhu munhu it's an environment what is tomorrow's topic you it depends on you guys tomorrow topic ndeipi depends on you ngatitaure kutiza kuzimbabwe shepadhuda mangwana ah, him too emotional so i end up crying saka ah, also i don't want eh, kundite uh, dwell on that eh, topic because i end up crying its too emotional and thank you so much uh, tadzidza madzidza thank you mkoma thank you mscared automatically of prison it's not a good place to go

Iyi episode yaperera pano mhuri yeZimbabwe izvi tinozviitira kuti e, video redu risanyanye kureba nekuti vamwe vanosvotwa video rikanyanya kurebesa asi achida kuona rikamurebesera haazofare akarikatira panzira saka ngatisanganei pachikamu chinotevera bye bye